Hello! Vawiin hi vlog ni nia amaherawhchu chu khua che em em a thawhhlim atang engmah tak tak kan la ti thei lo a, hei te nen hian Ruahsur Khawchhenuaia an play room ah kan awm a ui. A mut a chak leh tip tawh a. Tuk lak tuk lak. Chuan Vawiina ka rawn tih tum hi chu ih nge kha reaction kha ih ka nula tlai reaction ka tih ka nula tlai photos ho in la hmuh loh tam tak a awm a chung chu ka rawn hai chhuak ang a ka rawn react dawn a ni. Damian a mutlan hian rawn tih ka tum ang a, chhing deuh deuh atanga rawn improve chhoh ve deuh hlek dan ang kha maw. Hei chhing deuh deuh tihah khanin thenkhat hi chu filter awm hma camera la chhiat deuh lai ang khania a lang that kha a har thei tawp a, a then phei chu laptop ah computer camera a ka lak te khan emaw maw zah phelh zai zia hi an tel. Putar no, Damian a no, Damian no.

Chuan Damian hi ka ti muang a, theih chuan rawn tih ka tum dawn ania reaction reaction ka ti leh tawh aw a dik tho. Tunah chuan Damian a mu chiah a, a mutlan hian hmanhmawh deuha rawn tih ka duh vangin room hranah ka kal a. Ka thlalak rawn ri ek tur ho hi kan pa phone atangin ka en dawn a, a indawt danin ri ek a ngaih avangin a hmasa berah chuan ka phone ah te hian keimahin ka en mai anga duleh tah hian ka rawn tarlang ve zawk dawn ania thlalak hmasa ber hi. Hei hi engtika ka upload nge kha aw umm two thousand twelve sanghni sawm pahnih kuma ka lak a nia tah hian kum sawm pathum ka tling lo deuh umm kum sawm pathum ka tlin hma kum tir lampang kum sawm pahnih vel ka nia ka in ler-- Tak tak hma mahse nulat awmzia hriat chhoh vel tan kha nia a thi nge ui in lak suak tum bawk si suak lei thei bawk si lo ang hun kha a ni ta maw ka lukhum khum pawh hi sawm ngam an ni in ka hria lo deuh ang chi thleng tawk mai next ah kan lo kal ang a hmasa ber ang em em a thleng hi chu awm tawh lo ang. in hmu ngai lo e next umm hei hi chu kan address hi ka la hre chiang em em secunderabad kan awm lai a nia hei karkhana ah quarter kan awm lai a ni ta maw in lak cute hun lai chapal leh Sanar colour pawh in ang. Aw he in hre in hre ve hman em heng hunlai hian maw ka best friend thin chumi chu ka thawn ve ngei bawk ka la hria reng chu heta ka sana bun hi ih outfit a zira duh duh helai a chain thlak theih ang chi kha ni ve ngei ni chu maw sial ve reuh lutuk ta ni chu. Chuan nail polish te ka inhnawih vel hei hi kum sawm pahnih nichin a mi ka lak ka chang khan hei a la inhlat vak lo sanghnih sawm pahnih kuma ka lak tho a ni hei pawh hi next ah kan lo kal leh ang hihihihihih aw hei hi chu kum sawm pathum ka tlik tawh kum tawp lampang niin ka hria a sanghnih sawm pahnih tho. Eng ngaihtuahna nge ka nei a hetia ka inchei chhan erawh i chu ka hre lo in lak cute kha ka tum ve ngei ni chu a lehlamah hian pink ka bun ngei bawk a lehlamah hianin a black converse a ni black hi chu ih kawr fual chhing nen a hi chu filter hei ka hmang ve chho deuh tawh phone ah khan filter kha a rawn awm ve tan tawh ta ni chu maw chuan. A next ah kan lo kal leh ang a. Hei hi chu two thousand thirteen sanghnih sawm pathum kum a ka lak a nia. Filter uar chhoh em em hun lai hei FB ah pawh Kikio ih. Azumi an ti mi hei hming Japanese hming lam pang te leh eng emaw hming cosplay ho hming uar hun lai kha a ni ta maw in lak emo hun lai kha a ni bawk ta ni hei ka kut ah pawh khian in eng lo ka bun teuh umm wasser an tih ang chi kha ka bun teuh a ni chu tah hian in kum sawm pathum ka pum tawh kum sawm pali ka la tling lo ta ih Facebook lar chhoh tak tak lai hun khan hun lai kha a ni ta maw. Chuan a tawt leh mi hi chu umm tah hianin kum sawm pali ka ni tawh a kawrfual pawl ka hak naah hianin umm tlemin ka nula tawh a ler na chang te pawh kan hre ve deuh hlek tawh ta nih chu umm hei hi Hyderabad ah ka let thlak leh lai a ni ta maw ka lalka cher thei tawp hei. Keimah pawh hi khi tih hun lai khi chuan make up hman dan ka la thiam vak lo ta, la ino pangngai ang tawp kha la ni ta maw. Chuan dawt leh mi pawh hi kum sawm pali tho ka la ni tah hi chuan hei hi anu min lak a nih nghe nghe kan dawr neih hun lai a ni ta maw. Khi chu react tur vak ka hre lo, a tih rami kha cringe ber a ni mai. Chuan a dawt leh ami hi chu. West Phailenga Christmas ka hman tum a ni ta, hei hi kum sawm panga ka ni tawh tah hian, aw kum sawm panga ka ni tawh hetah hi chuanin ih ka inti nula tawh a, ngaw rawh hetah hianin rawn ri ek hmaih ka nei, hostel ka awm lai ih kum sawm pali ka nih lai ami hi ka rawn ti lang ve leh ang. Hei hi hostel hele Loria ka luh thin lai ni ta tan kum sawm pali ka nia. Ka thlalak na hi Helen Lori Girls Hostel corridor corridor chhung a ni nghe nghe a. Umm camera ka nei thin a hostel chhungah thla kan la thin a. In la che lo rau pui bawk sia maw. Khi khi Mizoram ah ka rawn awm chho zawk thlanin a ni ta. Chuan a tawp ber dawt tu ah kan lo thleng tawng a. Hei hi air hostess ka training hma ka interview ni a ka inthuam dan ka interview ni a jet airways a ka thawh dawn a ka interview ni a ka inthuam dan a nia hei hi chuan hemi ni hian in min lo select nghe nghe a ka tling nghe nghe a ni vannei thlak deuh khan chuan ka thawh tan dan kha a ni ta ni chu Heti hian ka va kal a, chuan i a tawp berah chuanin hemi ka picture hi ni leh a, tah hian kum sawm paruk ka ni tawh thung a, ka inti nula tawh em em a kum sawm paruk ka nih kha chuan keimah hi ka advance hrim hrim a hei rualpuite aiin Tlem in ka ka sawi thiam lo, ka in sawi upa thin ni chu maw. Ka thian kawm te hi an upa thi thei lutuk bawk a, thirty bawr chho te hi ka kawm thin ni khung khi hun lai phei khi chuan khatih zawng kha ka thlalak rawn react thei chu nia, reaction lampang hi maw react tih ka ti dawn mi. Ka thiam ka thiam vak lo a, ka ka hei ka ka sawi uar thiam vak lo a, mahse react tih ang in kan kal na chu in hmuh ngai loh Ka rawn pho lansak mai mai chu tih na nih chu i heng ka thlalak ka rawn tar lan tam tak hi tam tak hian in la hmuh ka ring lo a ka rawn chhan len chho dan ka tleirawl thlalak te la hmu lo in awm tak in in lo hmuh duh tak in tih in ka rawn ti lang a chuan hei heta ka air hostess interview na ka rawn tih kha khalai vel Ka chanchin ka tih chhoh dan vel story kha chu next video ah hian rawn tih ka tum a. Ngaw rawh next video ah chuanin Bawihte te u nau prank ka tum tak lo nghak lawk lo ka prank tum dan hi maw. Lem hei Vawiina ka thil char rawn thleng a maw thil ang deuh mai lei lem ka chah a maw hei a rawn thleng a. Bawihte te u nau prank ka tum a engtin nge ka prank ang min lo suggest ve ula maw ka tum dan chuan. Hetiha hmul tah hianin hei hian ka vit tlang anga ka ti a rawh aw tihian aw ang em ti kha hmm ka ti hian ka tithlak thla thut dawn a nih chu maw mahse Engtin nge tha ang nangmahni khan in idea lo thawh chhin teh u. Hei a ang rap mai maw le. Buaite te tih theih nan hrim hrim a ka chah ania maw thil an hrethiam tan tawn awih dawn lutuk a. Chuan vawiina tan chuan in kha bak chu video rawn upload tur ka nei lo va. Eng nge ang in tih ka thlalak hlui te chu. I va lo hmel che ve pawh rawn ti rawh e. Erawh enge in ngaih dan tak tak kha rawn comment u la i glow up chho min ti nge ti lo tih te kha lo comment u la maw. Chuanin enge ah hemi prank video hi nge in hmuh hmasak duh a cabin crew chungchang. rawn tlin chhoh dan chu ka rawn ti hmasak zawk ang nangmah ni khan comment section ah lo sawi leh ula hemi ka video pawh hi comment section ah rawn request a tam zawk vanga rawn ti hlawh tling kha ka nia chuan tunah chuanin i video tam tak vawiin atan chuan ka rawn siam lo ang a bawihte te unau hi khua chhia a school ka kal tir lo a a pi ten kan lo awmpui zawk mai a ngen tia a pi te bulah an awm a tlaiah kan hruai haw leh dawn a. Damian-a hi ka mutpui loh chuan a mu rei lo thei lutuk a, ka va mutpui tawh nge? Kan pa rawn office bang tawh bawk a, khatih zawng kha ni rawh se, aah tunlai umm boruak rit tak tak te ka hmachhawn ve a, chung zawng zawng karah chuan aah ka lam tanga min duhsak a, Hmangaihna awka nena a hran pa meuh a, min rawn bia teiin awm a, chu chu ka rawn sawi lang dawk lawk duh a, nangmahni vang khan khang fuihna leh hmangaihna awka ka dawn avang khan vawiin nia ka hmel, ka hlim hmel in hmu thei a ni tih kha ka rawn sawi lang ve hrim hrim duh a, in pawimawh lutuk a nangmahni hi umm. Ka chhel bik lo a, ih, ka chak bik lo a, chauhchang ka nei thin a, Myra chu hetia ang a, Ka nih na lo ni mah se, min fak a, umm, i chhel e, umm, tih a min tawngtai sak tih ka hriat hian keimah a chak na min pe ve a, min motivate ve thin a nih chu. Chutah chuan in lawmthu ka rawn hrilh duh cheu a, in zar ah hei youtube atang hlawh te ka nei ve thin a, ka duh ang leh ka mamawh ang te ka in lei sak thei ringawt pawh hi a hlu ka ti a, chuvang chuan khawngaih takin ka video te hi min lo chawlhsan loh ula, min lo en sak thin ula, in hman loh chang pawh min lo play sak mai mai thin ula, ih in lo play mai mai te khan ads a skip loh a in lo play tluan te khanin a hlawk ve lutuk a, chu chu ka rawn hrilh hre ve duh cheu a, ih min lo la subscribe loh a nih phei chuan khawngaih takin min lo subscribe ve ula, ih a thei phei chuan min lo share kual sak ve thin ula. Min lo comment sak bawk dawn a nia. Chuan in zavaiin lawmthu ka rawn sawi nawn leh e, bye bye vek ule.